Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh qıymetli din qardaşlarımız! Bugünki Ramazan nasiatımız İslâmğa köre musulman olmağanlardan nenin alınması elâl, nenin alınması ise aram aqqında olacaqtır. Yani bizler bugün dünya baqışından çıqqan kultura ile tsivilizatsiya arasında olğan farqı aqqında laf etecekmiz. Yani başqa halqlardan musulmanlarğa ne almaq mümkün ve ne yasaq olğanını ögrenecekmiz. Bazı insanlar bu eki şeyni ve olarnıñ arasındaqı farqı yañlış añlaylar, onıñ içün de kâfirlerden ne almaq mümkün mevzuda qarışıqlıq çıqa. Böyle insanlarğa, misal içün, demokratiyanıñ aramlığını aytsañ, olar, Öyle olsa, keliñiz, telefonlardan, kompyuterlerden, televizorlerden vazgeçeyik, internetni qullanmayıq, maşinannen yürmeyik, uçaqlarda uçmayıq, deyler. İşte, kultura nedir? Kultura, bu dünya baqışından çıqqan fikir toplulığıdır ve bu fikirlere köre şahsiy veya içtimaiy bütün problemalar çezile. Misal olaraq, devlet tarafından ömürge keçirilgen bütün qanunlar dünya baqışınen bağlı olğan kulturadandır. Bu añlamdaki kultura konkret bir dünya baqışı esasında şekillene. Onıñ içün İslâm kulturası ğarbiy kapitalistik kulturasından farqlıdır. Tsivilizatsiyağa kelgenimizde, tsivilizatsiya, bu ayatta qullanılğan maddiy şeyler. Bugünki tsivilizatsiya şeylerin misalleri şulardır, taşıtlar, yani uçaq, gemi, avtomobil ve ilâhre, istisal ve industrial aletleri, zemaneviy silâ çeşitleri, elektronika ve başqa industrial ve ilim inkişafından çıqqan bütün şeyler.

An-Nisa suresinde ise Allahu Teala şöyle buyurdı, Fe in tenaza'tum fi şey'in ferudduhu ilâllâhi ve'r-Rasûl, Bir de bir hususta tartışsañız, onı Allah'a ve Onıñ Resuline arz etiñiz. İmam Müslimniñ kitabında keçken bir hadiste Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, Men siz kibi bir insanım. Eger sizge diniy işlerden bir şey emir etsem, onı qabul etiñiz. Ayatiy işlerden emir etsem ise, men de insanım. Yani men de yañlış yapıp olurım. Hurma terekleri aqındaki hadiste Peyğamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi, Siz bu dünya işlerini menden daa da yahşı bilesiñiz. Başqa bir hadiste Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve selâm bir qaç sahabelerni silâ yapmasına ögrenmek içün Yemenniñ Curaş şeerine yolladı. Bu Quran ve hadis metinlerinden şu aqiqat añlaşıla, musulmanlar dünya baqışından çıqqan kultura meselelerinde tek İslâmnen sıñırlanmalı, tsivilizatsiyağa ait olğan şeylerni ise başqa halqlardan alınması mümkündir. Çünki oqulğan hadisler ve ayetler dinnen sıñırlanalar. Yani Peyğamberimiz salâllahu aleyhi ve selâm, diniy işlerden ne buyursa, onı alıñız, yasaqlağan şeylerinden ise vazgeçiñiz. Amma kene de bazı tsivilizatsiyağa ait olğan şeylerniñ alınması elâl degildir. Bulardan İslâm kulturasına uymağan şeyler, Misal olaraq, canları olğan mahlüqlarnıñ resimleri, eykeller ya da ğarbiy yaşayış tarzını propaganda etken filmler kibi. Onıñ içün İslâmnıñ dünya baqışına ve qanunlarına qarşı kelmegen bütün zamaneviy icatlarnıñ başqa milletlerden alınması elaldır. Musulmanlar bu meseleni aydın añlap ve kultura ile tsivilizatsiya arasında farqını yahşı bilmek kerekler. Allahu Taalâ bizlerge kultura ile tsivilizatsiya arasında farqını güzel añlamaqnı nasip etip, eñ qısqa vaqıtta keçmişteki olğanı kibi İslâmnıñ küçüni ve ilmiy keşfiyatnıñ qudretini birleştirebilgen İslâm devletiniñ yeniden tiklenmesine yardımcı olsun,